Regai manheru ano nditore mukana uno kuremekedza utungamiriri weBaptist Convention of Zimbabwe ndichiremekedza our president mufundisi mauto first vice president second vice president executive secretary nekomiti yose our national evangelist bymf director bmf director bysc director WMU president, maviewers ese, mabaptist churches edu ose akatekeshera Zimbabwe yose, navari kunze vachanzwa ushumiri uwu. Tisangane kuverengwa kwesoko kubva kubhuku yaJohn chapter 1 verse ya 5. Ndima iripo inoti chiedza chakauya kune rima asi rima harina kuchikunda. Chiedza chakauya kune rima asi rima harina kuchikunda. First Samuel chapter number 5 kubva pavhesi 1 pane musoro weshoko zvakare uripo unoti areka yaJehovha panyika yavaFiristia. Vhesi 1 Zvino vaFiristia vakatora areka yaMwari vakabva nayo Ebhenezari vakaiisa Ashidhodhi. VaFiristia vakatora areka yaMwari vakaiisa mumba maDhagoni.

Baba vedu makatendeka muzita raJesu. Amen. Mazvita neuno mukana ishe wokururama. Ndoda kukuvongai zvakanyanya nenzeve dzichanzwa kutaura kwenyu manheru ano. Muri Mwari vasinganyadzise. Baba amunyadzise chokwadi. Ndakutendai nenguva ino. Taurai kwatiri Taurai mutsvene mbiri yenyu idzokere kwamuri muzita raishe Jesu. Amen. Ndinotenda nemukana watawaniswa unova mukana wakatikoshera tose wokushumira kwatinowana kubva kubhuku yataverenga yafirst Samuel ichitsikirwa naJohani chapter 1 verse 5 yati chiedza chakauya kune rima. rima rikatadza kuchikunda mwari verugare vatiitire zvakanaka taverenga kundima yataverenga tikadzoka kuchapta number 4 tinonzwa kuti vaisraeri mushure mekunge vakombwa nevafiristiya Hondo yavaFiristia vanoitarira vanoona kuti hondo iyi hatigone kuikunda. Pavanotarisa hondo iyi vaIsraeri vanorangana, ngatinotorai areka yaJehovha paShiro. Vanosimuka vachinotora areka. VaFiristia hapana zvaizikanwa. Chavakazongonzwa chete ruzha kwekuuya kwakanga kwaita areka yaJehovha paShiro pamisasa pa, pa yavaIsraeri. Ndinodavira kuti ruzha rwakanga ruchiitwa navaIsraeri rwakanga ruri ruzha rwekufarira Jehovha areka yaJehovha yakanga yauya kuzorwa navaFirisiya, yakanga yauya kuzorwa nemuvengi Firisiya. Iye muvengi achirwa achinzwa ruzha, unotanga kudedera woti, Varume wee, areka yamwari wavo yaburuka haleluya areka yamwari wavo yaburuka aa manheru ano ndauyawo nenyaya yandiri kutenda kuti pane chaburuka pamanheru ano pane chaburuka pamanheru ano mm. chaburuka kuzorwa nemuvengi chaburuka kuzorwira vana vamwari mm. ipapo panguva imwe chete Vachinzwa ruzha vari pakati pekunzwa ruzha, vaFiristia vanotanga kudedera. Vanotanga kubvunzana pachavo, Ndianiko uchatikundira areka iyi? Hmm. Ndava chaburuka ichi hachikundike. Haleluya! Chaburuka hachidini? Hachikundike. Manheru ano pane chaburuka, vadikani. chasaka ndimire pano icho chaburuka hachigone kuzokundika mwari wenyasha ngatiitire zvakanaka ndinodavira kuti nenguva iyoyi vaisraeri pavaifara vaifara vachiti jehovha anotirwira wauya mm. jehovha unopedza nyaya dzedu wadi wauya saka pachezvavo vanga vatobata peace even vasati vaane peace Mwari wekudenga ngavatiitire nyasha. Nguva imwe chete iyo ndoinobva Jehovha vatsamwa nekuda kwaHofini naFiniyasi. Tikaiverenga chapter 4 zvakanaka, unonzwa Bhaibheri richiti nekuda kwaHofini naFiniyasi Jehovha unogumbuka. hunosvika pakuisa konfidhenzi muvaFiristiya, hunovasimbisa kuti kunyange zvazvo areka yaJehovha iripo pakati pavaIsraeri, endai muchandorwa uye muchakunda. Haa, ndinodavira kuti kune mbwende inonzi Satani isingazive painosandudzirwa kundofa Ndinodavira kuti kana wakaipa akatumwa naMwari zvekuita haarambi nekuti anenge asingazivi kuti ndopandinopararira. Mm. Ah, Mwari wekudenga ngavatibatsire manheru ano. Ndati pane chandauyawo nacho manheru ano mm. chauya chinokunda nemuzita raJesu. Mm. Mwari venyasha ngavatiitire zvakanaka. Pano ndopatinoverenga Bhaibheri zvakanaka mubhuku imwe chete iyoyo. ukaiverenga mushe mushe kunonzi vafiristiya vasimbiswa najehovha vanotanga kuenda kunorwa nevaisraeri hondo inoti yatanga kutsviriridza vaisraeri vanorohwa vaisraeri vanourawa about 30,000 men vanonzi vakafira pahondo iyi vazhinji nevevamwe vese ndokupararira vachitiza vachienda kumisasa munyama wavana vaisraeri wakanga uri pane yakatambwa nahofini nafiniyasi aleluya kune vanhu vanotiparira mhosva dzinotisaka titize mwari hmm. mwari ngavatibatsire manheru ano usarasike pakufamba uku Ndopanguva imwe chete vaIsraeri vasiya areka. Ndinodavira kuti shoko parinotaurwa riri kuti patinoverenga muchapter 4 muvengi ndokusara kwakutora areka yajehovha mm. ah, ipapo ndo pandotaura umbwende hwewakaipa azive kana ari muroyi ndo patinotaura kupata kwemuroyi mm. nava ipapo ndo paanotora ukuru neuvepo hwamwari mm. anonogadzika mumba make mm. kunonzi vanotora areka vanopinda nayo mukati meimba mumba madhagoni vanonogadzika areka yajehovha parutivi rwadhagoni mm. ah, ipapo ndo panondiitira zvakanaka apa ndo panondisvitsa pane chatauya nacho manheru ano haleluya haleluya ndopandisvitsa pane chatauya nacho manheru ano bhuku yangu yotaura yoti fume mangwana mangwanani varume veashdod vanoti vachindopinda mukati meimba vanosvikowana mambo wavo kana kuti mwari wavo dhagoni akawa nechiso akavata akawa nechiso pamberi peareka yaJehovha. Ndauti mubate ipa pamberi peareka yaJehovha. Mm. Ndopandisvitsa kumusoro wandapa mukati mezuva ranhasi. Mm. Wandati when power meets power. Mazvita. When power meets power. Mm. Varume vanosvika pataverenga nhasi muchapter 5 vanosvika pavanoona mwari wavo dhagoni avete wakawa mm. pamberi peareka yajehovha mm. mukukahadzika kwavo vanosimudza mwari wavo vanonzi bhaibheri rinoti vanomudzorerazve panzvimbo yake pakarepo ramangwana vachidzoka same situation yavakawana nezuro asi yange yati wedzere vanosvikowana dhagoni akawazvi pamberi peareka yajehovha haleluya haleluya ndine mumwe munhu here manheru ano ari kutenda kuti kana nemuvengi chaiye unotopfugama pamberi pajehovha kana nguva yakwana muvengi chaiye unotopfugama wakaipa unotopfugama chakaipa chese chinosvika pachinodedera pamberi pajehovha ndauyawo tiri munguva dzakadai sesangano pandiri kuchemerawo nyasha manheru ano dzandinotenda kuti mwari unoziva nyaya dzedu ende unoziva matambiro anoita nhau idzi ndauyawo muchidimbu nekuda kwenguva duku yandinayo pandiri kungoti pane pakabatwa basa rako pane pakabatwa imba yako pane pakabatwa mari yako pane pakabatwa mapurojekti esangano chaiwo mm. pane pakabatwa mm. upenyu mm. pakabatwa utano asi akabata akaresva kuti akatora areka akandoigadzika mukati meimba yadhagoni parutivi namwari wake ndiri kuti kana jehovha wedu akagadzikwa pamberi nemuvengi parutivi nemuvengi aiwa muvengi anotopfugama ina mwari anoti kana akaiswa pane rima iye ndichiedza anokunda rima mm. pandaverenga muna johani yatiko Chiedza chakauya kune rima asi rima arina kugona kuchikunda. Mazvita. Ndopatapa musoro watati weni power meets another power. Mm. Ndiri kutenda kuna Mwari unoita zvinhu. Ndopatinoti tikapinda munyika yokwedu. Baba vedu tikapinda kwamudhara idhi vachifamba zvavo. Paroad block pandapfuura onapo ini. Zvanguwo zvanguwo chekai asina zita. Pa road block pandadarika napo. Mudhara kana wopfuurawo neconvoy yake. Pane zvinongoitika Yes. zvinoratidza authority. Yeah. Panonzi people people. Convoy yake ichiuya, escort yamudhara ichiuya, pandamiswa ina isvike ichimira, inosvika ichipfuura. Esai nekungoratidza kuti weni power needs another power Amen. pane simba rinotodedera chete ndiri kutarisa mapurisa vachitodzura vachipevha wei kuti darikai zvenyu vamwe vachisaluta nekuti pane paita simba Ah, yes. ndiri kutaurawo manheru ano kune simba rinoti kana raaku pfuura rikapfuurawo nepamusuwo wako zvisakamira zvakanaka zvinosara zvichimira zvakanaka zvisiri kukwana zvinosuduruka pawo anotaura achiti kana zvakakwana zvichinge zvasvika zvisakakwana zvinosuduruka Ndafarira soko iri parauya kwatiri. Ndafarirawo nyaya iri pano. Ndopandaa kutaurawo ndichidenha umwe munhu manheru ano. Mm. Handina masoko ekuwanda. Ndiri pakudenha mumwe munhu manheru ano mm. ndichiti ko ambulenzi parobhoti chaipo inongosaina chete kasairini kayo ikangosaunda dhati sairini chero ranga rakaita redhi robhoti mm. ambulenzi inosvika ichirova pipo pipo pi dzichidzura neane girini anomira ndava chiri kuuya chinokurira mwari ngavatibatsire manheru ano muchinda werugare aripo ndauyawo nechiri pano chinokurira ndauyawo nechiri pano samweya mutsvene tinoti kana tataura Kunyaya dzako unosara waitirwa zvakanaka. Kana tataura kuupenyu hwako unosara wabatsirika. Ndiri pano manheru ano ndichitarisawo nhau imwe chete iyoyo. Ndatorawo mifananidzo yakajairika. Ndiri kuramba ndichienda mukati menzira imomo. Paya patiri kuti escort yapresident yambodarika neparoad block ikashaya imisa. Mm. pane painotariso intersection yechanji panofambawo nechitima pana sekuru vanoti vakati pezi bhera ravo vachiuya ipapo ipapo ndopaunoona kuti hapana kumira zvakanaka ipapo ndopaunoona kuti mwari vane nyasa vanoita zvinoshamisa kana taakutarisa malevel eauthority malevels esimba simba ramwari ari kundwe neeskoti yekwamudhara haleluya ndati simba ramwari ari kundwe neeskoti yekwamudhara haleluya amburenzi ine tsika yekupinda mared reboti asi kana yasvika panjanji achitima vachiuya haigoni kudarikira haigoni kudarikira haigoni inotomira chete kuti vatange vapfuura ndava bhaira riya rinoti ngwee haricheuke kuti wakamira sei haricheuke unoremedzekedzeka sei haricheuke wakakudzwa zvakadii haricheuke wakabvisa zvakadini but rinotarisa kune uyo anoti ndinotenda kuna jehovha zvoshamisa ndauyawo manheru ano nechitima chamweya mutsvene pataimbirwa tichikura paya mazuva aya tainzwa pachitaurwa soko rekuti chitima chekudenga ndimweya mutsvene pachikurudzirwa iwe neni handei tose kudenga ndiri pano manheru yes. ano kukurudzirawo imwe hama yandiri kuti dzoka handei kudari kudenga kuna jehovha Mwari vane hanya neupenyu hwedu. Mwari vane hanya neupenyu hwako. Mwari vane hanya neramangwana rako. Mwari vanosunungura manheru ano. Itirwa zvakanaka pauri kutaura kuti handichada zvemazango, pauri kutaura kuti handichada zvekupfugamira ana ndunge. Ana ndunge kana tasvika panjanji vanogwadama. Ndiri kutaura kuti pane nyasha dzinoburutswa naMwari. patiri kutarisa kuti pane zvimwe zvisingakwani kana tasvika panjanji zvinomira ndiri kutaura zvisina mavhiri emweya zvisina mavhiri bati zvine mavhiri esimbi patinoti kana zvatsika aiwa nemadhimoni ese anodzikama aiwa nemweya yose inodedera mm. pane mweya wamwari varume pane mweya wamwari manheru ano mweya mumwe chete unoti kana tasvika patasvika tikadana zita raJehovha, mweya yose inodedera, zvese zvakaipa zvinopfugama, wakaipa unodzikama, wakaipa unonyadziswa, wakaipa unodukupiswa ngadukupiswe manheru ano pawakatarisa purojekiti yako pawakatarisa sangano rekwako pawakatarisa zvipatara pawakatarisa maschools pawakatarisa environment yemaunogara ndiri kungoti ngazvidukupiswe panorira bhera ramweya mutsvene pachiri kuti kwekwe chamweya mutsvene chichiuya ngachiuye chichigadzira zvinhu manheru ano ngauve munamato wako mudikani ngauve munamato wako manheru ano takusvika patakungononyengetera ndiri kungoda kungoti ungosimudza kutenda uri pauri rimwe zuva munoziva tichitaura nyaya takatarisa tichitaura hedu nyaya dzaitinetsa takagara sevakomana ndaitarisa tichikura tichigara sevakomana tichiita nyaya dzedu taitaura zvinotinetsa tichitaura zvinotinetsa but pane nguva yatakanyara kutaura zvimwe zvezvinhu zvatakafunga kuti ndikazvitaura pagenga izvi izvi ndinokuvara ndinosekwa izvi ndinoshorwa but izvozvo patakarega kutozvitaura ipapo zvakabva zvasarira ipapo ndoda kudzima manheru ano mweya unoti kana tasvika pamberi pamwari unosiya dzimwe nyaya ah manheru ano ndauya kuzodzima mweya unoti kana wasvika panguva yekunamata panguva yekusunungurwa kwako unosiya dzimwe nyaya taura nyaya dzako dzese pana jesu kuti simba hey. richisangana nerimwe simba the lesser power will bow mm. muzita rajesu ameni muzita rajesu ameni muzita rajesu ameni tina mwari anoita zviri nani haleluya haleluya tina mwari anotaura zvine simba ipo pano manheru ano pakungoda ana mukoma peter pakungoda chete ana mukoma john pakungoda chete avo vakafamba as an escort yajesu kuti vatitaridze kunoendwa mm. kana tasvika pana jesu havapfuurire kuti tinoparara mm. but vanomira vachiremekedza ishe achipinda kana ishe wopinda mm. kana ishe opinda nyaya dzako ngadzinake manheru ano ndataurawo kune mumwe munhu ndiri kudavira kuti mwari vane zvavakutoita kana huri utano ngahuadhireswe dziri nyaya dzekumabasa imba isina kumira zvakanaka pawakashayisa mufaro ndiri kunamata nyasha dzekumusoro kudenga ngadzikulokete manheru ano baba mazvita baba mazvita baba mazvita munoshamisa tinokuzivai munogona tinokuzivai munoita zvinoshamisa parinodanwa zita renyu ima musiye vanhu venyu vakadaro baba tauya manheru ano kudaidza zita iri on this midweek service ndiri kutenda kuti kune vanhu venyu in the baptist convention of zimbabwe ndiri kutenda kuti kune vanhu venyu vateerera nguva ino yekushumirwa avo ngavaitirwe zvakanaka pazvinooma mukati meupenyu varidzewo bhera ramweya mutsvene vachiridzirawo zvese zvavatambudza kuti naiko kudaro jehovha tiinako kutenda kuzita renyu kristu izvozvo zvese zvinoita zvakanaka tibatsirei mweya mutsvene tiitirei zvakanaka baba vedu nyasha pane masituations atisisagone mwari vaisraeri vanga vapererwa vaisraeri vanga vakundikana areka yatorwa muvengi akunda baba aimi makamira mukatanga kuparadza one by one patinoverenga shoko renyu mwari rinotiratidza kuti vakasvika pakurohwa nemaronda ndaakutumawo maronda manheru ano kuwakaipa namano ake ese against the lives of your people baba ndiri kunamata pese pakabatwa mwana wamwari aregeredzwe manheru ano asungungurwe manheru ano aitirwe zvakanaka manheru ano pese pazvisina kumira zvakanaka ruoko rwenyu ngaruonekwe in the mighty name of jesus Mazvita baba vedu, tinokutendai, tinokutendai rudzi rwaJudha, makatendeka musharukwa, matitendera mukana uyu, ngarikudzwe zita redu, ripuwe mbiri muzita raJesu. Amen.

regai nditore mukana uno kungokutendai vadikani nenguva yatawaniswa nguva duku iyoyi namwari yekunzwa kutaura kwavo ndinoti itirwai zvakanaka kwese kwamuri komborerwai ndichitenda zvikuru vandipawo mukana kuti dai mwari vazovaitira zvakanaka muropafadzwe nesangano rekwedu rirangarirwe veduwe ngatigarei tichinamata nguva dzatiri inguva dzinoita sedzakaoma zvechokwadi zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka asi mukusamira kwazvo zvakanaka mwari wakatimirira zvakanaka mwari vanomira nesu when power meets power. Tiri kuti simba raMwari parinosangana nazvese zvinotirwadza zvinotikurira, iro simba ndoragara rinokunda. The lesser power will always bow. Zita ndinoitwa mufundisi Chekai paChivhu Baptist Church under the Baptist Convention of Zimbabwe. Ndatenda, siyabonga.